Reero bosa ongogaa, Simbarati nacha koroncha ebiraita biaye. Ebiraita mbireo konya biichire arenge akang'ana omonto ochia koonia omohindi, gaki nesimbarati obiekireo amo agocha koroncha. Eyio ere buya. Ebiragita ebinge kabisa bikogana na ebinyibire, lakini abanto batebirie ebinyi but buna bikorokana mbire in good shape. Naigwe buya sana kora ng'a amagendo buna ayio naro bono. Kera ebiira egete bikokorwa bigochia kogwera rigori riria okorora chipaara, ao namabuta okakobekwa ebiira gete biakora egasi. Egento nkeria ngosaba bono ebiira gete ebi ki biabekire abwo, mbichi kobekwa otorokigwe bimanye gokoa gochia Nairobi, gose bibe mbikora gasi. Tiga chipaara chire ime gochia na gochia, chigoro ase chiko igoro chi ebinto bibekwe kabisa, torore ng'a ebiira gete ebiria biaronchetigwe biakorire egasi. Gakora chibesa chimwe kera ne chiabananchi. So ase okoroncha ebiragita, simbarati congratulations, nagokire sana. Bono omwaka oyo otigarete oyoo, omwaka oyo otarahera, ebiragita ebi tibikora egasi. Naende bono okwanyorete kobi launch, kwani inki kwanyara gokora chibesa echi chiatigete chi billions kia rituko, inki ochaka kogorera? Omanyete ebinto buna ebi nabio ngocha nagokumeria sana. Eye ne egasi engiya, gora ebiragita ebinge kabisa reta, bikore egasi, amakorokoro bono titokora. Teba buna nyamira amokorokoro agogorwe ebinto biragete biro ntomaeti ng'a bigocha biakora egasi. Nekemo igo gekorwanerwa chi chi ward chionsi. Tari buya, bono tiga chikore egasi bi- bikore egasi bikonye abanainchi eh. Korende egento nkero gianku na omoyo, mbosongo narenge, ntarega keroka nonye naetera bosongo, kere naete ororo, nanyore ebiashara bigendererete.

Simbarati buna kwarorire bono abanto bagocha bagopokea bago bari naro bagocha estadium bagotera abasubati baria, Naigwe buya sana, onde toyokobarwania, onde toyokobaka amagena. Eki naki toganetie matiang'i agocha gosiaa. Monto taaku arusiwu manyinga ng'a ase eng'encho matiang'i ache gosiaa ng'a monto totageti aike igaa, hapana. Tiga totware obo omorembe kere goikera amang'ana ya chisiasa. Ngwara eminista. Na ore ase eri rianda narengeo abarei ao ao mbarenge estadium. Abanto abwo ekero barenge ororo gaki, nabaito baria bamatianyi bachete aa nere. Tindochi onde gakobaruta amagena, onde gakobaka amagena. Abanto baino mbagende estadium bagotubiwa, ebiragita bienenwa, kera egento kiera. Igo bono ekero ekio togosaba gosiya, monto toyogoakwa ase engencho ya siasa, onye tiyoko ogokorerwa kende kebe, biashara mbiri gosiekwa ng'a rero matiang'i ngocha are, chiguni ngobekwe chire etaoni, hapana! Eyi nere toganeti, aye na obogavana okobore, matiang'i na obopresident, ase taiyo mokomerana segi, simple, segi tebwenereti koba oo neba na omogavana, neba na obogavana matiang'i akobore, segi tebwenereti koba oo. Nare gosaba abagusii bonsi pi bono bwaterere abwo ase more. kora egasi, ekero moroche simbara atebete omokutano oye, motiganye kore kwa amani. Na ekero moroche motiga ng'a ebwato oyoye simba, tiga okorwa kwa amani. Abarobi chipikipiki nabo naro mbachete stadium, rero abarobi chipikipiki abange na egasi barenge, nabore oyomo ontebia mwa mbarigetwe. Last time babeta mbarabwo baakaneti ng'wete bagakwa sana, naende bakagwa mwansa bachioka, allegedly. Eyio bono bobe sana. Bono nagokire ng'a bono bamura chipikipiki batigirwe bakore chigasi chiabo, bakobera abakungu babo na abana babo kende ka, marogoba. Tari ng'a barangire bwa mia tano bachie korwana chisegi, obwo na obotiiri gochia otagete gusii. Inche nagokire sana korora ng'a bono obotoeru bwachire Kisii County. Bono obwanchani obwo obwo bosio mbaratwatete orokigwe, nabwo obwo ntete naye gotiga abande borokigwe. Kera abanto bagocha bosongo ekero ekiagera kera omonto acha akore campaign yaye na amani, naye buna gwachete bono ogokora buya ng'a ogochegete. Ekero abagusii base gwanchana bago koburuka etown eye, lakini abanto ki banchire obo omorembe, noro oitoganeti gweta gweta, onde bwensi nacha neba gachagua neba ruto, matiang'i atete ng'a naba aamua bakomboe gose bagache bamenye gusii aa, tiga bamenye. Enyuere buya, nainwe bono mobase kobachegi baria bande ki bachira. Enyuere buya sana. Igo bono nagosaba omorembe oche gosii, kera omonto agoke. Ekero bono ngete ng'a rituko ere rierire, simbarati buna egitabu yaye ore estadium, onde atarwaneti ase eye, manyinga inga ataete eri, mioro batarutara nero town igaa, bibago mbiyo, bamura mboyo bagoitwa, bikuro mbiyo town eye yaito, masasi taiyo, teargas nchiyo. Eki nakio tokwenereti bosonga. Baminto gaki. Ngogokia okia nkore intwe buna ebi bigokorekana. Bono egento ndaganie pi ekenene, buna nakwana, ebiragi tebikora egasi. Chipara amasabu me chigoro, nine constituencies chia Kisii county chionsi pi, nchiganeti chikorerwe egasi. Twatarire bosongo igaa ntoroche Kisii county para nchiyo nabo enga Nyamira yaito. Etanana kabisa ebiro ebiragi tebiri bikore egasi. Abajumbe bare nase torarwa buna Zairi Janda. Bwaterana enchera gete iga, tumia ebira gete ebio, torore naki gusii yaito yachenchire. Omanyete ekero togotwara devolution after 15 years omo onyore ng'a ebinto mbio birakorwa binge, biakorire ebinge bichiete oo, egoita omoyo sana, egoita omoyo sana. Aya, simbarati bono, togotigera ebira gete ne chipara, sukake, tiga tore amariogo nare KTRH iga. Onye machines chia city scan nchiyo, tiga chimento. Gekogera chibesa chiria ne chi'ecounty, chibesa echi chi'abanainche, chibesa echi nchirogo. Tiga tore echange, bwata etown yenyu onchokani, nyesibi, mpaka amalaika aria gwatete arwe igoro ache korora ng'iki gwakorera. China eria naki twatagete tonyerore. Teba ng'a ebira gete ebi biakobuga are biorokigu rende bibore, hapana, abwo aro erabe ng'a agweyakire anse bobe. Ekogera ntomaete siasa ya Kenya buna egokorwa, tiga ebira gete ebi bia biarorokana iga are but rirochio kia amabundu aa nanyora na egasi kere. Nkogenda gochia igaa Kitutu Churches South nanyora na egasi kere, nkosoa gochia Nyaribari Masaba nanyora na egasi kere. Nateba ng'a kei, kumbe ekero gete keria simba aratiare goteba keria na eke igaa. Naki tinyarekana ng'a abiga chire,

Ebiragita biri bikore egasi Kisii County. Egento nare gosaba neke Mweshimiwa Simba, chisewage chia Kisii County chirerete at a deplorable state. Abange bono nabo bagochikire omotenyi basaba chibesa chia amache nabo ngotebwa bo igo. Ba- amache kabisa. Na amache omanyete ntobwate esewer charges chire oo. Ebill ya amache nero Komenta esibiri y'amache bamentete sigwa epercentage gete y'ebiri eria y'amache. Nare gosaba simbarati bono arigereria ng'a chibesa echio mbuya chigotumeka, esigwa ya Kisii town county yabire engiya. Ekero ekero embura etwete, Kisii county buna Mwembe, chimsemo agwo, mpaka etown gati, chisigwa echi chigoeta paara, ntomanyete twensi. Etari tabi engiya, ekogera ntobwate chihoteli, chikorosiwa abanto baye ntokoragera. Egento buna eke getisika omonto ebiashara biasarekire. nomonto ingwakana are ebango kera omotienyi, omonto ingwakana are ebango tari buya, tari buya. Nagokire sana abanto ba Kisii county ase okogania na omorembe. Oria expecteti ng'a Simba aratiga gocha ase Inguru anwere, pole, nagokire sana. Bono Simba aratibu buna bono omorembe oro iga okore ebiasha okore ebiachara biao bia oko launch chitragita, oyio noo otogeneti ekero omonto onde bwensi agocha Kisii county. Gose buna abagusii baminto, ng'a kera esimi iga iga. Montebi naki mwarora, baria moika Kisii town, mwarora naki amang'ana arenge, ndeya gose mwarora kende kebe. Mbuya mono sana.